Madwar ħmistax, għaxar snin ilu, bdejna nagħmlu ħafna riċerka biex naraw dal-istokk oriġinali Malti għadux jeżisti jew le u sibna li għadu jeżisti. Sibna li għad hemm lok ta' kif aħna nistgħu nikkonservaw in-naħla Maltija. In-naħla Maltija hija naħla kwieta wkoll jekk inti tibbridja b'mod tajjeb. U hija naħla illi la addattat ruħha għal gżejjer Maltin hija iktar tajba biex trabbiha f'Malta. Minkejja da kollu, in-nies xorta ikollhom ħafna domandi illi inti qed tgħid iċċiċati. Allura, madwar ħames snin ilu, Iddeċidejna li nagħmlu esperiment kbir. Tajjeb, u għamilna esperiment fejn kellna kolonji ta' naħal Taljani u kolonji ta' naħal Maltin. Tajjeb. Ovvjament iddeċidejna li ma nagħtu l-ebda trattament lil daw il-kolonji la minħabba mart u lanqas jekk daw ikollhom bżonn l-ikel ma ntuhomx laqqas ikel. Ġifier ħallejnihom fin-natural tagħhom. Tajjeb. U dal-esperiment illi suppost kien esperiment ta' sentejn, laqqas dam sentejn dal-esperiment, dal-esperiment kellna nikkonkluduh f'sena. U r-raġuni kienet illi f'sena in-naħal kollu li kien Taljan mingħajr trattamenti u mingħajr xejn dan kollu miet. Mentri n-naħal Malti kollu baqa' ħaj. U dan huwa tivverifika illi n-naħal ta' Malta huwa iktar adattat. Fil-fatt dik is-sena konna ħadna numru ta' parametri differenti kif qiegħed jikber in-naħal, ehm, ir-reżistenza għal mart, dawn huma kollha parametri li konna qegħdin aħna inkejlu. Tajjeb ma dawn l-esperti anke barranin. Kull xar konna kull kaxxa niftħuha u niċċekkjaw da diversi parametri differenti. Mela riċentement, dan huwa parti mill-istudju tiegħi tad-dottorat, qiegħda nistudja eh, dal-mikroorganiżmi li jgħixu ġewwa in-naħla Maltija. X'inhuma mikroorganiżmi? Mikroorganiżmi huma li bl-Ingliż ngħidulhom microorganisms, micro, mikro, żgħar. Huma organiżmi li huma tant żgħar li nista' narahom biss billi nużaw Microscopes. Fatti hemm minnhom tant huma iżgħar minn hekk li anki bil-microscopes ma nistax narahom fil-verità. Għalfejn interessana nistudjaw dal-mikroorganiżmi? Għal raġuni waħda, u sempliċi. Bħalma sibna li l-mikroorganiżmi ġol-istonku tagħna, ġol-istonku tan-nies, huwa importanti għas-saħħa tagħna, għas-saħħa mentali tagħna mhux fiżika biss, huwa l-istess għan-naħal. Li sibna huma li dawn iċ-ċertu mikroorganiżmi li ftit minnhom huma yeast, ftit minnhom huma bacteria, iżommu n-naħla b'saħħitha u jżommu n-naħla iktar reżistenti wkoll għal ċertu attakki speċifikament eżempju li semmejt tal-Varroa mite. Issa il-proġett tagħna partikolari qegħdin nistudjaw ċertu bacteria li diġà nafu ċertu batterja li diġà nafu, diġà sibna li jinstabu biss ġewwa n-naħal Malti u ma nstab imkien aktar. U l-mistoqsija tagħna dejjem kienet għaliex? U kif nistgħu nirrelattaw dan il-batterju li jinstab biss ġo naħal Malti ma forsi r-reżistenza tagħhom għal eżempju nerġa' ngħid il-majt veroa għal forsi l-adattament tiegħu għal ċertu ambjent li huwa nits. Ejja nkunu onesti, ambjent ħarx. Malta għandna ambjent li mhuwiex daqstant li mhuwiex faċli biex tgħix fih, speċjalment kun naħla żgħira tipprova tfittex l-ilma u tipprova tfittex il-fjuri minn fejn tista' tmur dakkar. So dak huwa l-istudju tiegħi.
L-importanza tal-konservazzjoni tan-naħla Maltija hija kbira. Jekk wieħed jara dil-biċċa xogħol f'kuntest iktar ampju, jinduna illi iktar minn 90 fil-mija tal-ħxejjex u l-prodotti agrikoli li nieklu ġejjin minħabba d-dakra li tagħmel in-naħla. Mela, jekk aħna ħa jkollna din il-konservazzjoni tan-naħla Maltija, din id-dakra fuq prodotti agrikoli Maltin ħa tkun Biex ngħid hekk, bl-Ingliż hand in hand. U huwa importanti li jkollna dil-ħaġa fil-gżejjer Maltin u Għawdxin. Apparti minn hekk, fis-settur tal-apikoltura, li tikkonserva din in-naħla Maltija hija importanti ħafna. Ifhimni, hija hemm ġenetika hemmhekk illi evolviet wara ħafna mijiet ta' snin, jekk mhux eluf ta' snin, tajjeb. Allura irridu nikkonservawha għaliex jekk nitilfuha, nitilfu parti mill-patrimonju naturali li inħoloq waħdu f'dal-pajjiż. Irridu naslu hemmhekk? Le, ma rridux naslu hemmhekk. Anzi, irridu nagħmlu minn kollox biex dak il-patrimonju illi ġie through din l-evoluzzjoni jissaħħaħ inkomplu nużawh f'das-settur apistiku biex dawk kollha li jkabbru n-naħal ikunu jistgħu jkunu iktar kuntenti b'din l-ispeċi li qegħdin irabu.
Punt importanti ħafna huwa l-awareness. Issa iktar ma l-poplu Malti inġenerali jkun konxju tal-affarijiet sbieħ tan-naħal li għandu n-naħal, kif jaħdem, il-miraklu tal-ħolqien, dal-kobor għal dal-meravilja li qiegħed tara quddiemek, fatti da qed tarahom b'idejk, tmisshom b'idejk u tarahom b'għajnejk. Jiġifieri meta l-bniedem imbagħad jirrealizza X'żbojja hemm u x'kobor! Wieħed ikun jixtieq jitgħallem iżjed u iktar ma titgħallem fuq dawn l-affarijiet, iktar tara kollox ħolistiku u tara kif kollox jintegra jitfit mingħajr l-intervent tal-bniedem. Dan sabiħ. Inqas ma l-bniedem ibagħbas, iktar jirnexxi dawn l-affarijiet. Il-beekeeper Malti bħal kull beekeeper wara li għamel dan ix-xogħol kollu almenu xi daqsxejn sodisfazzjon sa għandu jkollu. Għadu kif kellna tliet snin, erba' snin taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu u ma tiħux qatra għasel. Jiġifieri aħna l-iskop tagħna huwa primarjament l-ewwel li nżommu n-naħla ħajja imma l-erġa' ultimately għax sa ttina l-għasel. Dak huwa l-iskop ta' Imma jekk inti mhux se jkollok naħal b'saħħtu, jekk inti mhux se jkollok naħal adattata għall-ambjent, milli jkollok id-naħal isfruda sa jmutlek, seta' ma kellek xejn. Allura hemm din, irid ikun hemm ċertu armonija bejn in-naħla Maltija, il-beekeeper u l-ambjent, naħseb dawn huma tliet ħoloq illi huma importanti immens flimkien. Naħal għandu interess li jkollu naħal b'saħħtu u għandu interess ukoll li jieħu produzzjoni min-naħal li jkun qed irabbi. Però mhux biss, l-apikultura f'Malta toffri ħafna iktar minn sempliċiment produzzjoni li nieħdu b'mod dirett min-naħal. Għaliex l-ewwel nett għandna naħla unika li għandna x'niftaħru biha din in-naħla. U hi fiha nfisha diġà hija attrazzjoni għal min jinteressah, tinteressah l-ekoloġija Maltija wkoll. In-naħla Maltija tagħti wkoll esperjenza lil min jara t-trobbija tagħha ġewwa Malta.
importanti li nsemmi li huma varji għax titkun ngħidu hekk, irid ikun pjan holistiku. U mhux tal irid ikun pjan holistiku, imma irid ikun pjan li ġej biex ngħidu hekk grassroots, li ġej minn nies. li n-nies, in-naħħala, eżempju, jibdew isaqsu għan-naħla Maltija, jibdew isaqsu għall-irġejjen Maltin, milli tiġi top down u milli jkun hemm pressa biex tintuża n-naħla Maltija mingħajr ma actually jkunu jriduha n-nies u n-naħħala partikolarment. Importanti ħafna li jkun hemm infrastruttura li tgħinna ngħinu n-naħla Maltija. Xi rrid infisser biha din? Eżempju, jien naf ħafna naħħala, ara, għedtilkom li li naħdem f'dan is-settur issa 15-il sena, presso poco, anki iżjed naħseb. Ehm, minn 15-il sena l-hawn, l-ammont ta' naħħala li smajt li bidlu femtom Li qabel kienu jgħidu eh jiena n-naħla Taljana, jiena li l-gust li karrid għax dik dik dik dik doċli, tagħmel ħafna għasel, eh, ma tagħtinix problemi. Li issa bidlu fehmthom u jgħidulek jiena n-naħla Maltija rrid għaliex dik naf li tibqa' b'saħħitha, li tagħti ħafna ħafna għasel u ukoll, u naħseb sabiħ ukoll fiha, għax hemm ċertu preġju fiha li nieħdu ħsieb in-naħla Maltija. So din il-bidla ta' perċezzjoni fuq in-naħla bejn in-naħħala, ngħidilkom il-verità jiena naraħħa. Il-problema hija imma li m'għandniex infrastruttura biex in-naħħala kollha li għandhom bżonn ħajf ġdida ta' naħal Malti jew rġejjen ġodda ta' naħal Malti natuhom dawn l-ammont ta' ħajfs u dawn l-ammont ta' rġejjen li qegħdin isaqsu għalihom. So eħe għandna bżonn ukoll li nkabbru l-infrastruttura tagħna biex hekk xir nistgħu biex hekk xir nistgħu nilħqu dan id-demand li qed ikun hemm u li nixtiequ li jkun hemm aktar minnu wkoll. Eżempju, għandna niżirgħu tip nerġa' ngħid ta' siġar u fjuri, speċjalment dawk li huma endemiċi fil-pajjiż Malti biex ngħinu lil daħal isibu isibu l-ikel. Taqtiriet żgħar li meta tiġbor it-taqtiriet kollha u dal-affarijiet kollha flimkien timla l-bramel u timla timla postijiet kbar bil-ġid li mbagħad isarraf ovvjament f'naħla Maltija iktar b'saħħitha u finalment b'aktar għasel bnin Malti.
Illum il-ġurnata l-importazzjoni tal-irġejjem minn barra hija enormi. U din hija ħasra għaliex dak li għandna tajjeb huwa għatem minnu tajjeb u peress li fit-tamir tal-irġejjen isir fl-ajru, aħna ma nistgħux ngħidu li dak sar mat-tali razza. Malta hija żgħira wisq u n-naħal jivvjaġġa ċertu bogħod, ġifieri għandek madwar erba' kilometri bogħod u jerġa' lura. U n-naħal jinsab madwar Malta kollha. Allura, meta għandek dan iċ-ċokon u naħla li qed timxi minn post għal ieħor ukoll, diffiċli ferm li tikkontrolla l-kontaminazzjoni tagħha mingħajr ma tagħmel approċċ olistiku. Minkejja li n-naħla Maltija legalment hija diġà protetta, xorta Qed naraw li n-naħla Maltija nbidlet, ċertu naħal inbidel, ġifieri l-kontaminazzjoni qiegħda hawnhekk. U allura hemm bżonn li jkun hemm iktar protezzjoni. Diversi inizjattivi huma tajbin fuq in-naħal Malti, anke dak li jelevaw l-istatus tagħha, it-titli tagħha, speċjalment l-hekk insemmu l-inizjattiva li n-naħla Maltija ssir insett nazzjonali. Apparti, apparti minn hekk, imma ġifieri iktar importanti illi l-arfien dwar l-importanza tan-naħla Maltija u dwar l-importanza ta' min jieħu ħsieba ukoll jiżdiedu lokalment biex ikun hemm rispett b'mod awtomatiku lejn l-apikultura in ġenerali. Tajjeb nagħrfu wkoll il-vantaġġi li għandna Malta bħala gżira mdawrin bil-baħar, kif nistgħu nisfruttawhom. Jekk aħna ma nimpurtawx affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal kif ukoll in-naħal, awtomatikament qegħdin eh, nissalvagwardjaw in-naħal minn pesti u mart li jista' jiġi minn barra. Ġifieri dik diġà hija xi ħaġa pożittiva ferm li wieħed għandu jikkunsidra. Wieħed irid jinnota dawn il-punti kollha. Għaliex jekk aħna nħarsu lej il-problemi kollha f'daqqa, in-naħla Maltija qed tiffaċċja inkwiet kbir fil-futur. Jekk l-ewwel waħda Ma jkunx hemm eh, introduzzjonijiet kif suppost li jiġi miżmum in-naħal. U t-tieni jiena ngħid li hemm bżonn li nagħmlu ban minn min daw l-affarijiet li qed jiġu minn barra. Ġifieri daw l-irġejjen kollha li qed jiġu minn barra. Anything li jmiss ma' naħal ma jistax jiġu minn barra. Issa, għax enkek ġib vazet tasel, l-asel iġor il-mart tan-naħal. Issa, inti taħslu kem taħslu, possibli fil-kamin qed taħslu tant sew li neħħejtlu kollox, Ta' jafu l-awtoritajiet xi tfisser American Fogrood, il-pesta tan-naħal, li trid taħraq kollox l-ewwel toqtol in-naħal ta' dik il-kaxxa. Taħraq il-kaxxa b'kollox mhux tieħlu tieħdu tieħu l-għasel l-ewwel, kollox, u l-ħwejjeġ ta' fuq hekk.